Gusl etmeli. Mutlak her bir suw bilen täret-de gylyp bolýar, gusl-de edip bolýar. Ýöne şol suwlaň özi näme-näme bolmaly? Çeşmäň suwy-da bolsa işgäli ýok. Derýalaň suwy-da bolsa işgäli ýok. Bi joýa arnalaň suwy-da bolsa işgäli ýok. Ýerden çykýan guýulaňda suw bolsa işgäli ýok, lary ýagynyň suwuny üýşürip goýup bir hawzyňda suw bolsa işgäli ýok, ýöne nejis bolmaly. Nejis bolmaly diýýän näme? Ýani üsüne bir hawa peşew ýalak, ýa gaýyt ýalak, tezek ýalak, ýa gumalak ýalak, ýa bir nejis etýän gan ýalakdyr, şoňa meňzeş bir nejis zatlar sananly, ewli sanalar inşallah. Şolar üsüne gaçsa, onda nejis etýä. Ýöne şol suwuň özi, eger mesaheti ýigrimi bäş metr murabbe bolsa, onda nejis bolmaýa, ýok hem-de nejis bolýar, eger akgujy bolmasa. Indi eger akgujy bolsa, şol akgujylyk bir hasiýet bilen ki, bir samany ýa bir ýeňiljek bir Kagyzdyr şoňa meňzeş zady äkitjek bolsaň şoňa ak gujy diýilýär. Täret kylaňda şol ak gujy meselen täret kylyp suw gaçanda şol gaçan ýeriňden öwürläp alyp bolmaýan hilip akyp gitýän bolsa degen ýeri şoňa ak gujy suw diýilýär. Şo bilen täret kylmak dogry. Eger şol suwuň özi üç zady bar. Suwuň tebiýeti bar, ak gujylyk tebiýet. Ondan soňram ýiti bolmaly däl suwuň. Şol suwuň özi tebiýeti aýyrylmasa, birde akguwjylygy aýyrylmasa, reňgi-de suwuň üstünde ýaňky nejis galyp bolmasa, onda şo suw mutlak suw diýilýär şoňa. Ýaňky zatlary dagyk bilip, olakan suw ýigrimi çin, ýigrimi bäş metr murapbe, ýagny on üçinde on diýilýär, bäş derb bäş. Ýagny pençler penç suw bolmalyda, ýagny bäş metr beýläk, bäş metr beýläk bolup duran suw ki oň mesahaty içiniň ölçegi ýigrimi bäş metr murapbe bolýa. Şonjurek suw bolsa işgäli ýok bolýa, eger ýaňky üç däne tebieti üýtgemese, suwuklygy üýtgemese, reňgi üýtgemese, isi üýtgemese. Ondan soňramda Bir sykylynan suwla bolýa, nämeden miwaň suwy, agajyň suwy bila bilende täret kylyp ýa gusledip bolmaýa. Bir de ýaňky istifade etjek suwuň işlenjek ullanjak suwuň ýagly bolmalydä. Ýani bal bal ýalak höý akmaklygy gyn bolsa ýada meselen içilýän ýag ýalak Meselem, künji ýagdyr, zeýtun ýagdyr ýa başga bir ýag lawaşyma ýa hatda şol gezaýyl bar, ýaňky zada guýulýar, şoň da ýagy bar, ola belende bolmaýar. Emma başgaky suwuk zatda belen küllen bolýar. Meselem, üsi-başyňy arassalajak bolsaň, nebit belen ýa benzinde belen üsüňi halallap bilýäň, ýöne täret kylma ol, agzyňa gidende biderek bolýar, ysy bolýar, onda ol bolmaýar. Ondan soň suwiki üýtgän bolsa, ýaňy aýtdyk reňki zady üýtgän bolsa diýdik. Indi reňki zady üýtgemän pak bolupda, ýöne şoň ady üýtgese suwlukdan çyksa, meselem gaýnan suw bolupda sawisa o bilen täret kylypda bolýa, gusl edip bolýa. Emma şu gaýnandan soňram şoň üstüne çaý atylsa, ýa-da şoň reňgini ödüp çorba edilse, ol suw bilen ýa bagala atylyp bagalaň suwy diýilse, ýa nowyýaň suwy diýiljek bolsa indi o suw bilen täret kylyp bolmaýar. Ýa-da bir suw awa şi şirden ýa-da ýaňky aýdan akarlardan akyp duran suwy alyp-da bir ýerik legene guýup dursuň istifade edip täret kylyp dursuň gosl edip dursuň şol istifade edilen suw ullanan suw bilen-de ýamaşadan ullanyp bolmaýar, ýamaşadan täret-de galyp bolmaýar, gusl-da edip bolmaýar. Indi şol duran suwa, eger, meselen, bir akar däl-de, ýöne üýşmeleň suw bar bir düze baraňda, içinde nejis bolmasa, ýagny gumalak ýok, tezek ýok, Ýa biri hökmän peşew edenini göreňok, ýagyndan ýagyp üýşüp duwdydy-da, şoňa-da hiç degmedik suw bilýäň, aý, zat degen nädir diýseň, şo bir kürşge bilen alakam, kündüňe guýup beýle-de täret synja edip bilýäň, müň-de işgäli ýok. Emma bir ýata suw bar, özi-de on içinde ondan kiçijek, ýagny bäş metr der bäş metrden kiçijek, Suba, şoň içinde heýwan ölüpdir. Näme ýalak? Şol heýwanyň özi-de, ölen heýwan-da suwda weletliýe, ýagny suwda. Hem iýip-içgisi suwdan, hem-de öz ullanyşy suwdan, hem-de çagasy boljak bolanda-da suwdan döreýän bolsa, şol öläse müň-de suwy nejis etmeýär. Meselem, näme ýalak? Gurbaka ýalak, balyk ýalak. Ýa, hawa, harçeň diýilýär. O ýaňky agzynda bir bir zady bar, oňa eşek haňyran diýilýär bäri türkmende. Şola ýalak meselen suwda weletläp, suwda zada welet edip, ýani oglany da suwda bolýar, öz iýip-içgisi suwda bolsa, şol ölen bilen suw hiç işgäli ýok. Ýa-da meselen özi üçin gan bolmadyk heýwanlar bar, haşerat. Meselen siňek ýalak, çybyn ýalak. Bu zatlaryň gany ýok, bula-da suwuň içinde ölasa, Munda suwy nejis etmeýär, suwy päkliginden çykarmaýar, şo bilen täret-de gylyp bolýar, gusl-de edip bolýar. Indi ola korrak özi üçin gan bolan zat gaçasa, meselen, kän soraşylýar, paşlak gaçsa diýip, eger şol paşlak kiçijik bolup, şoň misli ýalak, şol ölen paşlagyň özi dirije gezip ýäkä, şol gaçyp, meselen, gany ýok bolsa, şo wagt, Ölasaň oň işkali ýok suwy nejis etmeýär. Emma şol gaçan paşlaň misli ýalak. Ola kollugy gan meselen gan çykjak bolsa, ýa serçe ýalak ýa ondan kiçeňräk gada gan çykjak bolsa bi suwy nejis etýä. Eger öli çyksa. Pes eger bir suwumyz meselen üýşmeleň suw bolsa ol okan hawuz bäş bäş metr beýläk bäş metr ýigrimi bäş metr murapbe bolsa çöw meselen o her tarapy bäş metr bäş metr bolsun ýa meselem bir tarapy on metr bolup, bir tarapy-da iki metr ýarym bolsa, ýene-de şol bäş metr der bäş metr ýigrimi bäş metr murabbe bolýar oň mesahaty. Ýa daýra tegelek bolsun, gara şoň içiniň ölçegi ýigrimi bäş metr boljak bolsa, zerb edeňde üstüne üstem edeňde, şoň işgäli ýok, halallary diýilýär muňa, halallary. Eger şol ýaňky ýalak suwuň üç däne tebieti üýtgemese, bu-da hiç nejis bolmaýar, Haram haram bolmaýar, paklygyndan çykmaýar. Reňgi, ondan soňra ysy, ondan soňra suwuklygy. Şu üç dänäň birine galyp bolmasa ýaňky nejis işgäli ýok. Ondan soňra nejasatyň özi, suwa gaçan nejasatyň özi iki jüre bolýar. Ýa suwdan-da däl-de, bir üsüňe degýär küllen, suwa gaçsyn ýa suwa gaçmasyn üsüňe degsin, nejasata galyza diýilýär, nejasata habyfa diýilýär. Nejasata galyza diýdigi, agyr nejasat, ulkan nejasat, habyfa diýdigi, ýeňil nejasat manasy. Meselem, galyzy bolan agyr nejasat bolup duran zat tezek ýalak, peşew ýalak, arak ýalak ýa-da meselem eti iýilmeýän heýwanlaň, hawa, ýaňky böwlügi gaýty ýalak, ýaňky peşewi ýalak zady ýalak, meselem, ýolbarsyňky ýa filiňki ýa itiňki ýa bişiňki şyla meselem. Ondan soňram nejasaty hafifa, ol-a näme ýalak, meselem,

bir şo nejasatyň afu bolan mygdary degse, şo bilen namaz okuýanyň işgäli ýok. Eger wagt dar bolsa asyl işgäli ýok, emma wagt giňçilik bolsa, hawa ýuwubermeli, onda sen şo bilen okuýanyň namazyň dogry, ýöne mekruh bolýar namazyň, şon şony aýyrmadypdyň, aýyrmadyň diýýär, ýöne namazyň gaýtalamak gerekýär. Emma afu mygdardan çykasa, asyl namaz okuýmaklygy dogry däl.

Ýagny eti iýilýän heýwan damagy çalynsa, oň etini iýibermeli hiç gürrüň ýok. Emma eti iýilmeýän heýwanlaňda damagyny çalasaň, meselem itiňki ýalak, pişiňki ýalak, damagyny çalsa şoňda eti ütiňe degen bilen soňra gan zat çykandan soňram şoň eti ütiňde durup namaz okaýaňsoňda işgäli ýok, pak bolýar, ýagny ütiňe degen nejis bolmaýar. Ondan soňram Uçýan guşlaň tezegi bida nejis etmeýär. Uçýan guşla meselen eti iýilýän bolsa, meselen serçe ýalak, kepder ýalak, bula üsüňe degen bilen guryýandan soňra kakyp goýberamaly. Gury maly bilen-de namaz okaýanyň hiç işgäli ýok, bu nejis däl. Asal haram däl bi. Emma eti iýilmeýän guşlaňky bar, algyr ýalak, çaý ýalak. Bula Üsüňe meselen tezek lasa üsüňe deg asa ol nijasat namazdan abat çykarmaýa diýä. Näme diýip çon ondan sen ýörip barýaň üsüňe deg aýa ol başgaçylyk bolmaýa mundan zarurat bar diýä munda gynçylyk bar. Emma tawuň eti iýilýän heýwanda bolsa guş ýöne tawuk ýa ýaňky gaz ýa-da Ördek ýalak bolsa küllen muny eger bir guş ýeke uçup bulmak uçup bulmaklygy mumkin däl uçup bilmeýän bolsa onda şol heýwanyň şol ýaňky guşuň tezegi haram bolýar nejis bolýar üsüňe degdi hökmen aýyrmaly o nejasada hafifa däl nejasada galiza bolýar o ony hökmen ýuwmaly bolýar jaýyny eger şu afu mygdarly bolmasa Indi ol afu mukdary nädirek bolýar? Afu mukdary nejasete galizada goýy nejasat ba, suwuk nejasat ba, tezek da goýy nejasat. Özünde bir jisim ba, zijrim bolýar o. Emma özünde jirim ýok bolup, göwresi ýok bolan nejasat peşew ýalak meselen, suwuk bolsa ikisiniň de gurruňy ba. Eger Gewre iýesi bolup duran nejasat bolsa, ony mykdar belleýärler, bir dirhem diýýär, gadymda kümüşden bejerilen bir kiçijik şaý, tagryban bir dyrnaň, başam barmak dyrnakdan uly horrak, şo mezenneräk bolan, ony bädi ile ulamalar şoň mezennesini,

Ondan soň suwuk bolup duran nejasatda ony eliň aýasyna meňzedipdirler, ýagny degen ýeri eliň aýany barmaklaň açyp goýaňda, şonda ol içine girip bir çukurjyk galýar aýasynda, şo mygdar näçe tagryban tutýar suwuklykda, şo suwukluk eger degasa bir ýaňa, şo-da afu diýýär. Eger ondan ezafa bolsa asuda diýýär. Bäzileri şu aýaň özüni mygdar edipdirler. Eliň goýanda şu aýan mygdarly bolsa diýip aýtýar. Ýöne asah rowaýat şol, eliň açaňda şoň içine girýän suw ne mygdar bolsa, şol afu diýýär. Ýagny afu diýdigi ýaňy aýtdyk, afu bolan mygdarda Namaz okysoň işkali ýok, wagt dargylyşlyk bolsa, emma afu bolmasa, wagt dargylyşlykda bolsa namazyň hökmän sen namaz okymaly, üsti başyňy çaşyryp, ýuwup ondan soň okymaly bolýaň. Eger soňra-da bilasaň kaza etmeli. Emma afu bolan mygdar bolsa, ony okýanyň işkali ýok, soňra wagtyň bolup ýuwmanyň bilen-de, onda-da A mekruh bolýar ýöne namazyň dogry bolýar ýuwmaly onda hökmän. Ýuwmanyň bilen namazyň dogry kazasy ýok diýýär. Ondan soňram balyň gany ýene-de üsüňe degen bilen işgäli ýok. Çon balyň gany hakykatan gan däl diýýär o. Çon bir heýwanyň gany barmy ýoklugyny biljek bolsaň, ölenden soňra şony Günüň aşagyna goýaňda eger garalsa oň gany bar diýilýär kitapda. Emma garalmana agarsa oň gany ýok diýilýär. Balykda şol guruhdan şol bölekden meselen gany ýok eger şony meselen günüň aşagynda duran bilende ol garalmaýar agarýar diýýär. Ondan soňram damak çalynan malyň Ýuwup zat etýäň, öýe ertýäň, şoň etiniň aralygyndan gan çykýa, by gany namazdan çykarmýa, işkäli ýok. O damak gan däl, damak gan haram. Ol eti iýjek meselen öýe çekýäň, bir suw çekýäň üsüne, ondan soňram şol etiň içini kesip dukaň gan çykaýa ortasyndan, şol gan üsüňe degeni bilen namazdan çykarmýa. Ýuwsaň gawy, ýöne ýuwmanyň bilen-de namazdan sen eýin başyňy, üst başyňy çykarmýa o-da. Ondan soň suwuň gürrüňlerinden tökedemden sonra näme näjis näme näjis däligini ewde gaw edip aýdart inşallah ýöne şol suwuň üstüne näme zat gaçsa suwuny näjis zatdan çykarýany bir bölejik bir merek aýtdyk ondan soň şu suwuň ýok ýerinde taýemmum diýen bir zat bar ýani taýemmumyň özi suw ýok ýerinde ýa suw bolup da sen Suw üsiňe degirip bilmeýän ýeriňde hem wuzuň ýerine oturýa, hem guslyň ýerine oturýa. Ýani wuzu-da etmek gerekkä, ýani wuz birje teýemum etdiň hem a guslyň niýet bilen hem-de teýem a wuzu niýet bilen etseň ikisine-de ýerine oturýa şo. Şo teýemmumyň özi näderek etmeli? Ony iki däne wurmak diýip aýtýa kitapda, ez-zarbatan iki wurmak, ýani eliňi bir gezek şol guma Ýowda aýdars nämä urmalydygyny, Urýaň, bir urup, küllen ýüzüňe çekýäň. Küllen ýüzüň gabamaly, eliň ýaňky suw degireňde näme-nämän ýuwmalydyk ki, ýuwmasaň o dogry bolmaýar diýdik. Şo zatlary hemmesine eliň degip gitmeli. Hatda Burnuň deşikleriniň uşady, bir-de iki burnuň deşiginiň ýanky aralygy bar, şo takda hökmän barmaly. Hetda eliňde ýüzük bolsa, şo ýüzükde hökmän etegini beýläk-şeýläk gyşardyp, etegini ertmeli eliňi. Ýa äleňguň bolsa, sagadyň bolsa, şol eliň ýuwuňda hökmän suw barmaly ýerlere şo tak hökmän barmaly şony. Ondan soňra ýene bir urýaň sag eliňe, çekýäň sol eliň bilen, ondan sonra sol el sag eliň bilen çekýäň sol eliňe, näzirek üç barmakdan başlaýaň, ýagny gulbike, ogulbike, orta barmakdan şeýle sol eliňi sag eliňe çekip gaýtýaň, ol başam barmak bilen söýem barmak bärde galýar. Şeýdip eliň arkasyna ta tirsege gelýänçe çekýäň. Eliň aýyrmanjak, eliň tawlap, ýagny üsüne beýlägedäkam eliň arkasyndan, ýagny tirsekden, Arkasyny beteneňden soňram indi içine, garnyna çekip gaýtýaň. Garnyna çekip, aýagyňa gelende, başam barmak bilen söýem barmakda eliň sypandyryp çykyp gaýtýar. Çep bar, çep elde, eýni şeýdip, äwwel arkasyna, ondan soňra garnyna çekip töketýäň. Ondan soňra ýene-de bir mus, bula parzyň bitýär. Mustehep bolan formady ýene-de bir eliň urakam barmaklaň aralaryny bir aralaýaň. Şi taýammum. Ýöne taýammumyň bir şerti bar. Şertleri şi, bir, niýet hökmän etmeli, şu taýammumumy gusl bilen wuzuň ýerine oturt, taýammum etýän, ýa fakat wuzuň ýerine taýammum etýän, ýa fakat gusluň ýerine taýammum etýän diýip niýetiňe getirmeli, parz bi. Emma wuzuda niýet sünnetdi, parz dätdi. Ondan soňra hökmän ýaňky aýdanymyz ýalak ýüzüňe, eliňe mesh etmeli. Ikilenji parz şi. Ondan soňram parzy barmaklyň bilen hemmesi bilen ýa küllisi bilen köpeňrägi bilen ýa-da hemmesi bilen sen hökmän mash etmeli. Dördülenji parzda päk tofraga mash etmeli. Ýani ýa gum bolar, tofrak bolar, ýa-da şol tofragyň gaty hili bolar, ýa-da daş bolar. Ýa-da şumat öýe etegine düşülýän, üsüne düşülýän daşlaba ýa geç bolar üsi öýe urulýan geç üsüne reňk bolmaly däl. Reňk üsüne gaban bolmaly. Şonda şoňa urakam, egerçe indiki şoň üsünde tozan bolmasa-da, şol daşyň üsüne ýa geçiň üsüne Eliňi urup, ýüzüňe çekýäň, şebilene taýammum bitýär. Indi şol ýeriň jynsyndanmy? Hökmän ýeriň jynsyndan bolmaly diýdik-dä, ýaňky mesh etjek zadyň, taýammum etjek zadyň üstüne elini çekjegiň. Şol ýeriň jynsyndan boljak bolsa, bir iki şerti bar. Näme? Şony ýakaňda kül bolmaly. Agaç ýalak. Agaç-da ýerden çykýar, ýakaňda kül bolýar. Erip akmaly, demir ýalak. Gyzyl ýalak. Şylyňdy meselem şony ot degireňde uraňda süýnýäda. Süýnüp ýa akýa şylada bolmaly däl. Meselem ýöne gyzylyň demiriň üstüne çaň oturan bolsa tersek oturan bolsa o tersegiň üstüne çaň üstüne ursaň muň hiç işgäli ýok täret dogry bolýa. Ýöne indi şol taýammamyň dogry boljak bolsa suw hökmän bolmaýan ýer bolmaly.